Helo John, shwmae? Shwmae.
Yym, mae tŷ chwith newydd yn cael ei gyhoeddi nawr a ti wedi golygu y rh- yr gyfrol a'r thema yw map y byd. Yym, pam dewis y thema yna? Wel, achos bod e'n eitha' cynhwysfawr i i mewn un ystyr, a hefyd bod e yn caniatáu i bobl falle canolbwyntio ar rhai rhannau o'r byd yn benodol. Felly yy yn y rhifyn yma ma' 'da ni yy newyddiadurwr Iolo ap Dafydd sy'n cael ei orfodi mewn un ystyr i sgynnu yn ehangach, yn helaethach na fydde fe gan amla'. Dyma chi rywun sydd gan amla' wedi wneud pecynne pum munud yr un falle i i rhaglenni newyddion a sgynnu sgrip- sgriptiau sydd yn cynnwys falle ugain gair i i i bob brawddeg. Wel nawr mae 'di cael cyfle i I sgynnu myfyrdod ambiti rhyfel, a be sy'n dda ambiti gofyn i Iolo Brafi wneud hyn yw bod e hefyd wedi troi mas i fod yn ffotograffydd da, felly mi fydd y tu chwith nesa'n edrych yn debycach i Granta fydden i'n meddwl, achos ma' 'da ni yy yy lunie i os os licwch chi wneud ffoto ysgrif. Yym ag wedyn ar ben hynny ni wedi cael cyfle i wahodd pobl o Yn bell i ffwrdd, so mae Anna Rees wedi sgynnu ysgrif fach am fywyd yn y Gaiman yn y Nyffryn Camwy yn Mhatagonia. Felly, mae'n amlwg bod y thema yn digon agored ond hefyd yn digon penodol i sbarduno pobl i sgynnu. A sut brofiad mae 'di bod i olygu'r gyfrol hon ati chwith? Yym, mae 'di bod yn bleserus yn yr ystyr, dwi 'di bod yn gweithio gyda lot o bobl dymunol iawn, felly ma' 'na fenyw neis iawn sy' 'di bod yn darllen y proflenni, achos dwi ddim yn timlo yym digon sicr yn yn iaith i, felly oedd hwnna'n neis. Mae wedi bod yn broses creadigol gyda'r dylunydd, gyda Ynyr, achos mae wedi bod yn taflu syniadau i fewn, felly ni wedi ceisio newid e tymed bach yn weledol, heb newid e yn gyfan gwbl, felly ni'n gobeithio falle fydd y person nesaf hefyd yn newid gyda fe tymed bach. Felly mae wedi bod yn broses creadigol i drefnu sut mae'r peth yn, yn darllen. Um, oedd na bwynt lle o'n i'n dechrau meddwl, wel, so mae ni wedi cael lot o gyfranwyr, ond fel oedd yn digwydd, oedd lot o bobl wedi sgynnu ysgrifau, felly mae Sian Melangell Dafydd wedi um, sgynnu oh, mewn, mewn ffordd difyr iawn, wedi y ffynonellau sydd wedi bwydo mewn i'w gwaith hi. A le fyddech chi'n disgwyl i rhywun sgynnu bwyty y cyfrol y fedlwyddiaeth a chyfeirio at sgrifennu arall, wel, gyda hi, mae'n sgwennu am y tirlun, ond allwch chi ddweud taw y dyfrlun 'fyd, achos mae'n sôn ambiti nid jyst y tir, ond y dŵr, a sut mae'r dŵr wedi ymdrwyddio mewn i'w gwaith. Ond hefyd yn sôn am arlunwyr, pobl sydd wedi creu delweddau gweledol, sydd hefyd wedi bwydo i dychymyg hi. Felly, mae hwnna wedi bod yn gyfle wedyn i i osod y gweithiau hynny o fewn corff y corff y gwaith. Felly na, mae wedi bod yn digon pleserus. Dyw e ddim yn, um, dyw e ddim yn swmpus, ond mae stwff da iawn yn y peth. Um, a felly fyddech chi'n gweud bod rhywbeth i bawb yn y tu chwyth yma, a dyle pawb yn ati i brynu tu chwyth? Byddwn ni'n gweud yn yr union eiriau hynny. na, fi, um, na, byddwn ni'n gweud, uh, bydd yn rhywbeth fel Can tudalen, yym, fi'n credu gyda unrhyw gylchgrawn o'r fath, sneb yn disgwl i bobl darllen e i gyd, o glawr i glawr, nid 'na fel ma' pobl yn darllen cylchgronau, ond fydden ni'n gobeitho bydde 'na mwy nag un ysgrif neu darn o farddoniaeth fydd yn apelio at bawb, achos ma' rhaid cyfadde, ma' pawb yn cystadlu nawr am amser sy'n mynd yn brinnach ar ran y darllenydd, ond bydden ni'n meddwl bod 'na bod 'na rhywbeth 'na. A ma' rhai' gweud, dwi'n edrych mlaen i ddarllen, achos mewn ffordd pan 'y chi'n darllen e yn edrych am am walle a a trial meddwl am sut mae'n edrych, 'dych chi ddim rili darllen e, so fi'n edry- edrych mlaen rhywbryd i i bigo lan a a darllen e fel bydde rhywun yn darllen e 'sa nhw heb olygu y gyfrol. Un cwestiwn bach i orffen, ond falle cwestiwn eitha mawr, yym beth ti'n meddwl yw rôl ti chwith fel cylchgrawn i i'r Cymry Cymra'g eleni?
Byddwn ni'n dymuno bod Tŷ Chwith yn troi i fod yn gylchgrawn sydd yn ymhyfrydu mewn arbrofi ac yn trial wneud pethe nid yn union o fewn y cylchgrawn, o fewn rhywbeth ar bapur ond hefyd yym ar y we ac yn y blaen. Achos dwi'n credu nawr bod 'na gymint o ffyrdd o ddosbarthu llenyddiaeth, a mi alle ti chwith fod ar flaen y gad yn gwneud hynny, achos fi'n credu nawr mae mae ofn gan bobl ambwyty darllen llyfre yym ar y we, yym ma' nhw'n meddwl bod e'n mynd i ddod a'r holl ddiwydiant hanesyddol o o argraffu rent yy Clorie Caled neu Clorie Meddal i ben, wel fydd hwnna ddim yn digwydd. Ond fi'n credu mae rhaid i bobl arfer â darllen stwff ar y we. Maen nhw yn darllen gymaint o stwff yn Saesneg, mae'n bwysig bod pobl yn wneud hynny'n Gymraeg. A fi hefyd yn meddwl bod 'na lot o bobl nawr sydd yn mynychu cyrsiau sgwennu creadigol, a nhw yn anad dim, dyle fod yn cyfrannu yn gyson i i i i rywbeth fel Tŷ Chwith. Diolch byth, mae 'na ambell i cyfrannwr ie, cyfrannwraig gyson, wel, un, fi'n credu, bydde fe'n neis i gael fel stabal o bobl yn yn wi- yn mynd i'r afael ac yn yy ac yn cynhyrchu pob math o bethe. A hyd yn o'd os d- do's dim gofod i bob un o'u yym o'u gweithie nw o fewn y cylchgrawn, gobeithio ar safle we, mi fydde 'na gyfle i ddod i pethe. A hyd yn o'd i rhoi stwff s- ma' pobl yn gwbod, 'O, dy- dyw hwn ddim yn barod 'to, achos mae'n unig iawn, sgan i. Ond os 'y chi'n medru cael golygydd, grêt, ma' wnna'n, ma' wnna'n un o, ma' wnna'n berthynas sy'n medru bod yn anhygoel, mae'n medru yym bwydo y y sg- y sgwennwr gymint ag unrhyw ysbrydoliaeth. Ond os 'y chi'n medru cael sawl golygydd, fel cylch o bobl yn trafod 'ych gwaith, ma' hwnna, fi'n credu, yn amhrisiadwy.
Diolch yn fawr iawn, John, a ni'n edrych mlaen i weld y gyfrol. A fi 'fyd!